Nilqagħkom għal programm ieħor mill-Għalqa tad-Dar fejn illum flimkien ma' Lino Cini qed tisimgħu ħan ħa ehm, nitkellmu fuq prodott interessanti, il-piżelli. Il-piżelli, bl-Ingliż jgħidulha sweet peas. Eh, piżelli, din waħda mill-favoriti tiegħi pjanti bħal għax eh, ir-riżultat jekk turnexxi Sodisfaċenti ħafna. Lina, ħa naqtagħlek għaliex qed ninnota xi ħaġa u mill-ewwel nixtieq ninsaqsik. Jiena l-piżelli nafhom ħodor u hawnhekk qed narahom ħomor. Ekku, iva. Imma tafha ħadra meta tkun friska. Din f'piżelli niexfa u għandha kisja protettiva biex ma jdurx għaliha insetti meta tkun għadha fl-istadju ta' preservazzjoni għaż-żrigħ. Għal dik ir-raġuni tagħdi. Dik titlaq mal-ilma insomma. Dekku. Mela, din eh, kif għattek, eh, waħda mill-favoriti tiegħi, għax jekk tirnexxi tik riżultat tajb ħafna. Iva, eh, tista' tiżraħħa anke ġo qasrija, ikun delettant. Jista' jixtri ftit żriera, issa f'qasrija ngħidu aħna jekk se tkun piet minn 30 cm diametru, idealment Tagħmilha fin-nofs tal-qasrija, titfa' dawk il-tmienja għaxar żerriegħat, mhux iktar. Fejn xulxin ta' ma jimpurtax, iva għax jħobbu l-protezzjoni ta' xulxin. Hi il-piżelli pjanta fraġli ħafna. Anke meta tagħmilha fil-miftuħ, ma tridx toqgħod taħdem madwarha bl-għodda ħaġa, anke iktar ħaxixa, idealment tiġbidha b'attenzjoni bl-idejn. għall-inqas sakemm tkun laħqet żviluppat sew, għax delikata ħafna. Jiġifieri se tista' tiżragħhom ħdej xulxin, m'għandhiex bżonn dak il-bogħod. Le, le m'għandekx, anzi aħjar tagħmilhom qishom maġenb xulxin, isaħħu 'l xulxin, iservu ta' protezzjoni għal xulxin. Hi pjanta delikata. Jħobbu l-wens. Iħobbu l-wens, hekk hu, dik il-kelma li qed. Issa din. Għandek piżelli li tinżera' għal bidu ta' qisu Diċembru, tkun bikrija, u għandek piżelli oħra ddum tinżera' sa l-aħħar ta' Jannar ħa ngħid hekk, u anke forsi iktar tard. Hemm varjetajiet differenti. Issa, il-piżelli hija xeblieka, xeblieka, biss ġo pott Tista' tħalliha tiddendel u tkun sabiħa. Dilettant jista' jagħmel il-qasab, imma mhux m'għandux ħafna bħalek. Sodisfazzjon kbir. Jekk ikun kenn il-post irid ix-xemx sewwa. Mistoqsija, mela minn meta miż-żerriegħa sakemm ikollna l-piżelli li nieklu, kemm iddum? Ma' tliet xhur tibda tara l-imżiewed u tibda tifforma xi wieħed biex taqtlu, għandek tliet xhur u nofs tibda taħsad tajjeb. Proset, interessanti ħafna. Iva, iva. Eh, interessanti wkoll għaliex għaliex ehm, ġopod żgħira, pot relattivament mhux żgħira ma' mdaqqas jista' bniedem ikollu. Ovvjament meta jmur jixtri l-pakkett ħa jkollu forsi jagħmel numru minnhom. Jew jordna bil bil x'għidulu bil-blużin ituk ta' Interessanti, interessanti din ukoll. Mela, grazzi ħafna dejjem tal-informazzjoni lin. Fl-aħħar mill-aħħar kif dejjem ngħidu aħna nagħmluha dan ukoll biex napprezzaw iżjed ix-xogħol kbir li jsir tal-biedja U fl-istess ħin in-nies jista' jkunu jagħmlu ftit dilettant jagħmel ftit id-dar. Nistidinkom biex terġgħu tkunu magħna l-programm ieħor mill-għalqa tad-dar.